Ka tāruatia ngā mihi kua mihi ai tēnei ata, ā, ka waiatatia tērā waiata hei whakanui i tērā atu taha o Raukawa, ā, kua kōrerohia ngā hononga o Tainui e Parāone, nō reira i whakaaro au, ā, me whai whakaaro atu ki tō tātou tapairu a Māhinaarangi, ā, nāna e kawe i ngā kōrero, ā, i te taha wairua. E tautoko ana ngā mihi kua mihia, ā, ko ērā ka whakamihia te kaupapa o te Kīngitanga, te whakakotahitanga o ngā iwi, ā, ki a rātou mā kua whetūrangitia, otirā ki a tātou kua pae nei i tēnei rangi i runga i te karanga o te Ipukarea, otirā, ā, te puna o te kī. Ā, Heoi anō tāku, he kairangahau ahau i te hōhipera o Waikato, ka reo anō kia whiwhi i taku tākutatanga, engari e whai ana i taku tohu kairangi i Te Whare Wānanga o Waikato. I tēnei wā tonu ko taku wāhi mahi kei roto i te mate ū taetae, te mate pukupuku o te ū, nō reira, Āe, he kairangahau ahau. Ko ētahi atu o aku mahi he rangahau i ngā mate pukupuku atu anō, pērā o ērā o te tāne me te wahine, ko ngā ratonga hauora o te hōhipera e kaha whaka... Hia, e, e kahahia ana nei i ngā tatauranga o te Māori me te Pākehā. Nō reira, koia aku mahi, ā, he wai, waimarie nōku, ā, kua whai karahipi ki roto i ēnei momo mahi, kia utu i ngā pire, ā, ko tēnei taku parāoa me taku pata, ā, nō reira, he tino waimarie au. ki te noho, ā, ki te kōrero tahi me koutou, ā, i ētahi o ngā kaupapa kōrero, o ētahi o ngā whakaaro ōku i roto i aku mahi. Nō reira, ka karawhiua ngā kōrero, ā, pēnā he pātai tā ētahi, ā, karawhi mai, ā, heoi anō, ka ruku atu ki ngā kōrero. Kua tapaina taku kaupapa kōrero hei ui makihoi, he pātai ki a koutou e whakarongo mai nei, e mātakitaki mai nei, mā wai te kakau? Ko te kakau e kīia nei ko ngā nawe o te mate ūtaetae, ko ngā nawe anō hoki o ngā ratonga hauora, ērā ratonga tautoko i roto i te hōhipera, i tua atu i te hōhipera kei roto i ngā hapori, ko te Cancer Society, ko te Breast Cancer Foundation rānei, engari kei te tino aro au ki ngā mahi, ki ngā ratonga o te hōhipera ake. I au e mahi ana i aku mahi rangahau, kua kua kōrerohia e te tini me te mano o te maha, he rite tonu te huarahi o te mate pukupuku ki te piki maunga, nā reira kua tīkarohia a Maunga Tautari, Ā, and ko tōna whakaritenga atu, ā, he pērā, ki ōku whakaaro, he pērā tonu ki te hīkoitanga i tēnei huarahi, ā, ka whakatau he aha te mate, ā, nā reira, ka tīmata koe i te pāmu rā, he hiwi noa iho, he pātītī, engari ka tere tae atu koe ki ngā ngahengahe, ā, ki te matomatotanga o ngā rākau, ā, I tua atu i tērā, ka kite koe i ngā, ka kite a ngā pari, ā, ina tae atu koe ki ngā pari, me whakaaro koe, ā, me piki i ngā pari, me huri rānei, me, ā, me huri rānei kia whai wāhi ngāwari ake, ā, me aha rānei. Engari kei a koe te tikanga mehemea ka piki, ka haere tonu, ā, whai muri ake i te pari, Ā, kei, ka tae atu koe ki te pūtake o te maunga. Ā, ko tērā te tīmatanga o tēnei haerenga i runga i te mate pukupuku. Ā, kāre anō kia tae ki te tihi, engari, ā, ko te tūmanako kua kite koutou, kua rongo koutou, ā, i ētehi o ngā wero o tēnei huarahi, ā, i roto i te hōhipera, i roto anō hoki i ngā ratonga hauora. Engari, i mua i taku haerenga tonutanga, i pirangi au ki te pātai kei te mōhio, ko wai kei te mōhio he whānau, he hoa kua pāngia e te mate pukupuku? Ia, tokomaha. And pēnā e pirangi ana koe ki te whakautu, ko wai o koutou, o ō koutou hoa, o ō koutou whānau kua mate i te mate pukupuku? Oh, he tokomaha tonu. Um, he, i a au e mahi ana i ēnei mahi rangahau, uh, kua tupu te nama o ōku whānau uh, e pāngia ana e te mate pukupuku, ā, uh, kua rehua ki te pō. Um, nō reira, e whakahōnoritia ana ērā hoa, ērā whānau um, i roto i aku mahi, um, hei kawenga mōku i roto i aku mahi. Kia kore e warewaretia he hua o roto i ōku mahi, engari ka maharatia ō koutou mate, ō koutou hoa me ō koutou whānau kua mate atu. Ko te rārangi kōrero, ka tino poto aku kōrero mō tēnei whakaahua. Ka kōrero, i te tuatahi ka kōrerohia ngā nawe, ko ērā ngā, ngā mate o ngā, o te mate ūtaetae, ngā mate i, e puta mai ana i ngā ratonga hauora. Kātahi ka peka atu ki ngā huarahi hei anga whakamua. Kātahi ka eke atu, ka kōrerohia āku mahi rangahau. Ko ngā kōrero kua tuituia, ā, ko ōku whakautu, ōku rautaki hei anga whakamua. Um, hei tironga ngā whānui uh, ki te mate ūtaetae, uh, e toru mano uh, neke atu ngā wāhine ka pāngia e te mate ūtaetae, um, 600 o tērā toru mano ka mate, um, Engari, ki te titiro tātou ki ngā, ki te hunga e mate ana i te mate pukupuku, ko te take nui mō ngā wāhine ki te mate, ko te mate ūtaetae. Nā reira, koia te take e tino whai, whai hua tēnei momo mahi. Ahakoa ngā tini mate pukupuku, kei te pāngia I ngā wā katoa, ko tēnei tētehi o ngā mea nui. Kāre e kore e mōhio ana koutou me ērā mea, ngā marama māwhero, e rua i, e rua ngā marama e whakanui ana i te marama māwhero ināianei, nā reira kei te āhua whakahōhā tērā i te hapori ki te whakapenapena pūtea me ērā momo mea. Engari, koia te take, nā te kaha pāngia o tēnei mate ki a tātou. Ā, ki te ruku hōhonu atu ki ērā tātaitai, ā, mō te mate pukupuku anō, ā, kei te kite he maha ake te ōrau o te Māori e pāngia ana e te mate, mate pukupuku, atu i te Pākehā. Ā, e kaha mōhiotia Kei te kaha mōhio, ā, kei te kaha kōrerohia ēnei momo tatauranga, engari, ā, mō te whakatika, mō te whakaritehia, mō te whakariterite i ngā ratonga hauora, ā, he nui noa atu ngā mahi e toe ana. Heoi, ā, ko tā mātou mahi o mua, ā, he titiro he aha ngā take e tino rerekē ai te Māori me te Pākehā i roto i tēnei ao. I titiro mātou ki ngā whakaata ū. Koinei tētehi o ngā tino huarahi o rautaki rānei e kaha whakatika i tēnei, i ēnei rerekētanga i waenga i te Māori me te Pākehā. Heoi anō, ki te titiro tātou ki ngā ratonga whakaata ū, kāre rātou i te whātoro atu ki te nui me te rahi o te iwi Māori. Kei te whai whakaaro kē ki ngā, ki te iwi Pākehā, ki te hunga kāre he Māori. Mōku ake, e tino hē nei tēnei āhua, i te mea, mehemea he Māori, he wahine Māori koe, kei roto koe, kei raro koe e pūtu ana. Nā reira, Mehemea ka pāngia koe e te mate ūtaetae, he nui ake tō, um, he nui ake tō, te, oh, ka wareware ai te kupu. Ngā Tīmoti whakamāori. Te risk factor. Risk factor. Te risk factor, ah. Oh, ka, ka pehi, ka, ka kaha pehi te mate i a koe mehemea he Māori koe. Um, heoi anō, um, mō tēnei ratonga whakaata ū, he kore utu mō ngā wāhine uh, 45 te pakeke, tae noa atu ki te 89 tau. And ahakoa te kore utu o tēnei ratonga, kua pēnei tonu te āhua o ēnei tatauranga mō ngā, mō, nō te tīmatanga mai o te ratonga nei i ngā tau 1990. Nō reira, ka haere tonu ngā mahi. Kua tino aromātaihia ērā tatauranga, ā, kua ruku hōhonu atu ki ngā ratonga hauora, ngā ratonga mate ūtaetae, ā, ko tētehi o ngā wāhi tino nui ko te whakaata ū. Ki te kaha ake te whakaata ū i te iwi Māori, ka kaha, ka ora, ka pai ake ērā tatauranga. Engari, he pātai anō tērā ki ngā kaiwhakahaere, ki ngā ratonga ake. Nā te kore e kaha whātoro atu ki te iwi Māori, ka whatu toto te mate, i te wā ka kite, i te wā e kitea ai te mate, ka whakataungia ai he mate ūtaetae, kua āhua tūreiti mō te iwi Māori, mō te nuinga o te iwi Māori, ā, Kua pokea te tinana, ā, kua, kua nuku te, ā, mate ūtaetae mai i te ū, ki ngā whēua, ki ngā, ki te roro, ki ngā pūkahukahu, ā, ki ngā āhua, ki ngā wāhanga o te tinana, ā, ko tērā tētehi o ngā take e tino mate nei te iwi Māori i te mate ūtaetae me te mate pukupuku. Ā, ko tētehi atu, ā, take, āhuatanga e tino kaha pēhi nei i a tātou te iwi Māori, ko ngā tini matemate, ko ērā o te mate huka, te mate manawa, te mate mōmona, te mate tākihi, ngā mate, he aha atu, ngā mate romahā. Ki te whai koe i tētehi o ērā mate, kua Kua iti iho tō āheitanga ki te whai i ngā rongoā, kia haere ki te hōhipera, poka noa, poka tapahi te ū, pēnā ko tērā tō whakatau. Ā, ka tae ka peka atu ki te āheitanga me te whakaroanga. I kite hoki mātou Kāre te Māori i te āhei ki te whātoro atu ki ngā ratonga hauora. E aukati ana ngā, nā ngā whakahaerenga o te ratonga hauora e aukati ai tātou te iwi Māori, ngā wāhine, ngā kuikui, i te mea kāre e tino hono atu ai, e tino Kei te taha ki te whakawhanaungatanga, he ao Pākehā, he whakahaerenga Pākehā, he tikanga Pākehā e whakahaere nei i tēnei ao. Nā reira, ko tērā pea, ko tērā tētehi o ngā take. I kite hoki mātou i ētehi whakaroanga, nā reira, ko ētehi o ngā wāhine ka tere kitea e ngā tākuta, ka tere poka noa. Ka tere whai ngā rongoā, heoi anō, ko ngā Māori, ko tētehi ōrau o te Māori, kāre e tino tere te kitea e ngā tākuta me ngā kaimahi, ngā kaitautoko, ā, ko te take whakamutunga i kitea e mātou ko te mātai koiora, Ko tētehi wāhanga moroiti nei o tātou te iwi Māori, he rerekē te mātai koiora o ngā mate pūtaitai, o ngā mate pukupuku anō hoki. Engari ahakoa te iti, ki te whakaraupapa koe i ēnei mea katoa, ka tere kitea nā te, nā ngā ratonga hauora, nā ngā whakahaerenga o tēnei ao e tino pēhi nei i a tātou te iwi Māori. Nā reira, ko tētehi o ngā tino kaupapa e kaha ngākau nui ana e au, ko te mātau hauora. He whakaaro, he kaupapa Pākehā tēnei i tēnei wā, engari kua whakamāoritia mō tēnei rā. Ko taku whakamāoritanga mō tēnei Kupu tūāhua, Kia mārama, kia āhei, kia whakamahi ngā āhuatanga o te ao hauora, kia tupu, kia rea. I roto i ēnā kōrero ki au nei, kia mōhio pai ai tātou, te tūroro, te whānau anō hoki, ngā kaitautoko o tērā tūroro, he aha te aha, ko wai a wai, kei whea a whea, ka tupu, ka rea te tangata. Ā, e kōrero ana au mō te tangata e pēhi nei, ā, me tana whānau, ā, me ōna kaitautoko. Ā, nō reira, he tuatahitanga tēnei mōku, ā, te whakamāori i ēnei, ā, whakaaro nō tāwāhi, ā, engari he hua o roto, ā, nā roto i tā, o te ao Māori, ā, kei a mātou ērā tikanga whakawhanaungatanga, ā, te kōrero kanohi ki te kanohi, Te noho me te kōrero, mō te kōrero te take. I Aotearoa nei, tērā ētehi mahi rangahau e whai ana i tēnei take te mātau hauora, kei te kitea i te reo Pākehā rā. He tino hōhonu ngā kōrero mai i ngā kaumātua, mai i te tangata Māori mō tēnei momo kaupapa, te mātau hauora, kei a mātau tō, kei a tātau tō tātau ake, ō tātau ake whakaaro mō te mātau hauora, he mātanga tātau nō ngā, nō te ao kōhatu, i tae mai mātau, tātau ki Aotearoa, i whai, whiti i te Moana nui ā Kiwa, nō reira he ao anō te ao hauora, engari ki te anga pēnei, Ki te whai whakaaro atu ki ō tātou tūpuna, ā, ka taea te kite i ērā tikanga, i ērā kōrero tuku iho. Ā, mā, mā te noho, mā te kōrero, ā, ka ora. Ā, hei tauira ake ki a koutou, ā, ko te rere pai o te mātau hauora, ā, ka pēnei te āhua, Ka mārama te tangata ki ngā āhuatanga o te ao hauora, ā, i tēnei wā, he maha ō tātou te iwi Māori he āhua manene ki ēnei āhuatanga o te ao hauora, ā, tē aro atu, ā, ki te, ki te rere pai te mātou hauora, ā, ka whakapā mai ngā āraitanga hauora, ā, pērā i te whakaata ū, Ka haramai ai rātou ki a, ki a mātou, ā, ka heria ngā waka whakaata ū ki ngā marae, ki ngā hui Māori, ā, ngā hui kapa haka, me ērā momo mea, i te mea kei te aro mai te, te iwi Māori. Ā, nā runga i tērā, ka kite moata i te māuiui me te mate, ā, ā, ka kore e poke ai te tinana. Ka kore te mate ūtaetae, te mate pukupuku e puta noa i te tinana, i ngā wāhanga o te tinana, ā, ā, ka tere tangohia mai tērā mate i te tinana, ā, ka ora tonu. Ā. Me ērā mate i kōrerohia te mate puku, mate pukupuku, te mate huka, te mate mōmona, ērā atu mea ka niho more i roto i tēnei ao mehemea e rere pai ai te mātau hauora. Ā, koina aku whakaaro i runga. Ko taku Nō reira, i roto i aku mahi rangahau, ko te tino whāinga kia whakapiki i te āheitanga ki ngā ratonga hauora, otirā te hononga o te ratonga hauora ki te iwi Māori. I tēnei wā, he tino koretake nei te hanga. atu i ngā wāhine e pāngia ana i te mate ūtaetae, engari mā roto i te mahi rangahau i kōrerohia e tō tātou kaikōrero tuatahi mō te mō te hua o te rangahau, nō reira e haere pai ana ngā mahi. Nō reira atu i ērā atu kōrero ka whiria, ka whakaarohia, ka wānangahia e au ōku whakaaro me ngā kōrero a ngā tūroro o ngā wāhine kua pāngia e Te Mateū Taetae. Ki roto i taku, i aku mahi rangahau, kei te, kua uiui au kia kotahi rau, o neke atu i te kotahi rau wāhine kua pāngia e Te Matiu Taetae, me te āta wānanga, te āta uiui, he aha ngā piki, he aha ngā heke o tā rātou hīkoitanga i tēnei mea te mate iwi taetae. Ko tāku mahi, he kapo i ērā kōrero, he āta whakaaro, ko whea ngā hua, ko whea ngā mate, mō roto mai i te ratonga hauora, nō reira, Kei whea ngā mate? Atu i ngā mea e mōhiotia nei, engari kei te haere ki ngā wāhine, kia whakarangatiratira tō rātou reo, ā rātou kōrero, mā tērā e kawe i aku mahi. Ko ngā hua kua puta mai, ngā kitenga, kāre i tino ohorere au te kite ko ngā ko ngā pōraruraru o te whānau me ngā kaitautoko ngā tino ngā tino māharahara, ngā take e āwangawanga ai te wahine, ā, e mōhio ana mō te nuinga o tātou ko te māmā te pou o te whānau, ā, māna e kawe i ngā mea katoa, ā, nā reira e tika ana ko ōna tino āwangawanga mō ōna whānau, mō tōna whānau. Ā, ko ētahi atu, ā, kitenga, ā, e tino whai whakaaro ana ngā wāhine, ā, ki te mōhio He aha kei tua? Nō reira, whai muri i te whakatau he aha te mate, kei te pīrangi rātou ki te mōhio, oh, kei te aha au, me aha au, me haere au ki whea, ko wai taku kaitautoko, hei wāeatanga atu, ā, ko tērā te mea whakamutunga hoki, ko wai a wai. Me te mea hoki, He kaha e pukumahi ana ngā tākuta, ngā nēhi, ngā ratonga, engari ehara tērā i te take kia tino ngāwari, kia tino mate ai te tūroro, tōna whānau i roto i tēnei ratonga. Nō reira, ka tae mai, ka tae ake ki tōku kaupapa kōrero, tōku kaupapa rangahau e pā ana ki te whakatikatika, ki te whakariterite i ngā Ratonga Hauora. Nō reira, ko te rautaki e waihangatia nei e au, e tino whāiti nei te whakaaro, e aroaro ana ki ngā mea e taea ana te whakatutuki i roto i te toru tau, i roto i te Tohu Kairangi, nā reira, e anga atu ana ōku whakaaro ki ngā hiahia, ki ngā mate o te tūroro, otirā ērā hiahia kei te whānau kia whai kaitautoko i roto i ngā āhuatanga o tēnei ao i a ia e hīkoi ana i te ratonga i ngā i te mate ūtaetae. Ko tētehi atu tino take Kia whakapakari i te hononga o te ratonga, o ngā kaimahi, ngā tākuta, ngā nēhi, ngā kaitautoko ki te tangata ake. E kaha kitea ana i roto i aku uiui, kotahi noa pea te tangata e tino aroha ana ki taua tūroro, engari he mārakerake te kitea Ko Me tino hono, me whai hua te hononga i waenga i te natonga me te tūroro i a ia e hikoi ana i tēnei huarahi. Nā reira, ka, ka waihangatia tēnei, tēnei rautaki, ā, ka whakahoki atu ki ētehi o ngā tūroro Māori, ā, ka pātahia rātou, ā, e pai ana ēnei momo take, ā, kia pātahia e ngā tākuta, e ngā nēhi, e ngā kaitautoko i a koe e haere ana i tēnei huarahi, ā, so ka, nā reira ka aromatawaihia mehemea he pai, ā, mēnā me, tēnā pea me hoki atu au ki te whakaaro anō mō ētehi atu take e whai hua ana ki a rātou, ā, Kātahi ka tuhituhingia aku kitenga, me te mea hoki ko tētehi atu wāhanga o taku mahi rangahau he mahi ngātahi me ngā tākuta me ngā nēhi, kia whakamōhio atu ki a rātou koinei ngā piki, koinei ngā heke, koinei ngā hua, koinei ngā mate, i te mea e pukumahi ana rātou, kāre e taea e rātou te tino whai whakaaro, te tino wānanga He aha ngā piki me ngā heke i roto i ā rātou ake mahi? Nā reira, tērā wāhanga tērā. Nō reira, kei tūao te pae, i te pae. Ko te manako nui, ko te manako nui, kua piki au, kua piki tātou i tērā tihi, ā, e tiro kau atu ana ki tua o te pae. Kua mahea ake ērā tatauranga, ērā rerekētanga o waenga i te Pākehā me te Māori, kia tipu, kia rea. Heoi anō, he maha ngā mahi kei mua i te aroaro, kei tua atu i tēnei mahi rangahau he mahi atu anō, he wāhanga mahi anō, me whai tautoko anō. Engari mō tēnei kairangahau Māori kua tino, kua ka tautokongia e ngā, e te hōhipera, ngā kaimahi, ngā, he aha, ngā pēke pūtea i a au i roto i aku mahi, nā reira kāre e take mō te pūtea me te tautoko, ko te take nui me mahia ngā mahi. Ko aku whakamihi me aku whakamānawa ki ēnei, ki ngā tāngata o roto mai o ēnei rōpū, kua tautoko mai i tēnei poi, i roto i aku mahi, kua arataki, kua, kua tautoko mai au i roto i aku mahi katoa, ko aku whakapuakanga mehemea e pīrangi ana, Ā, ka hoki aku whakaaro me aku kōrero ki a rātou mā kua whetūrangitia, ā, ki ngā tōtara haemata kua hinga, ā, e kore e mutu, e, ka mahara tonu rātou. Ā, nō reira, koinei aku kōrero, ā, nōku te hōnore ki te, ā, pahūpahū atu ki a koutou katoa, ā, E kua roa nei au e noho i te ao Pākehā me te ao tauiwi e tohatoha ana i ēnei kōrero ki a rātou mā, otirā e tino harikoa te ngākau ki te tohatoha i ēnei kōrero ki a tātou anō, otirā ki te hunga matatau ki te reo. Kua āhua waikura au, kua roa au e kauwhau ana i te reo Māori, nō aku Nō taku tohu paetahi au e kauwhau ana, nō reira kua eke ki te kairangi ināianei, nō reira e tino hiahia ana au ki te whakatō, ki te whakatō i te reo ki roto i aku mahi. Āe, nō reira, i roto i ēnā whakaaro, tēnā tātou katoa.